Икән, сыстыр япмасын өчен, без моны махсус алдырабыз, диде. Менә сез бүгенгесе көндә бер гаиләгә өч казан утлары алдырган кешене беләсезме? Әле берне алдырсалар, рәхмәт әйтербез. Шуңа күрә менә безнең аларга хәйриябез, ярдәмебез шушы журналга язылу булачак. Алла хак өчен, язылыйк! Аларга ярдәм итик, аларга ярдәм итү ул милләткә дә ярдәм итү, милләткә күңелен төшерергә ирек бирмик. Чөнки, тагын тарихка кайтып әйтәм, безнең дәүләтебез җимерелгәннән соң, карурманнарга, сазлыкларга куып кертелгәннән соң һәм Себер татарлары, һәм Казан татарлары каен тузларына язып, кәҗә тиреләренә язып, әсәрләребезне, Коръәннәрне чырай яктысында күчереп язып, Без бит язма мәдәниятне, язма әдәбиятне саклап калдык. Без бит мең еллык язма әдәбияты булган халык. Язма әдәбият, фольклор турында гына сүз бармый. Нәрсә белән? Дәүләт юк иде бит. Беткән иде дәүләт. Менә шушы язучылар, һәр мулла шагыйрь булган. Һәр мулла язучы булган. Һәрберсе мәдрәсә, мәктәп тоткан. Барыбер анда астан гына татар тарихын да бөтенесен өйрәткәннәр. Матурлыкны да өйрәткәннәр. Ша шигырьләрен дә язганнар. Хәзер дә шушындый соры җитә икән, күңелне төшермичә, язма әдәбиятыбызны саклап калырга кирәк. Без менә ни өчен язучылар борчылабыз дисә, интернетта бер шундый Төрттереп алу заводы, имеш, язучылар, артистлар укучы калмаска акча бетерик дип борчылалар, дигән. Безне, бездә хәл акча кайгысымы? Безгә үзебезнең пенсия үзебезгә җитә. Хәтта бер тиен гонорар бирмәсәләр дә, мин бастырыр гариза. Чыксын гына, халык кына укысын. Бер тиен, мин әйтәм, чыгарыгыз гына. Миңа гонорар кирәкми. Фәүзия ханым, аның хәзер дә гонорары шул машинистка бастырырга түләргә дә җитми инде, дөрес әйткәндә. Хәтта теге Казанга барып кайтырга да җитми ул. Җитми. Җанлы язучыларына. Без бит шушы мең еллык әдәбият, укый белүче калмас, язу яза белүче калмас дип борчылабыз. Әле элек аны мәдрәсәләр биргән тутырган. Ике, ике дәрес белән, ансы да ирекче булган ике дәрес белән мең еллык әдәбиятны өйрәнеп буламы, белеп буламы Колгалиләрне? Мөхәммәдьярларныймы, Абделҗәббар Кандалыйларны белеп булмый, Марсел Галиевларга чират та җитмәячәк ул серларны укып утырсаң. Без менә шуңа күрә борчылабыз, менә мондый матур телиме, менә мондый тел белән бары тик ун ел буе татар мәктәбендә татарча укыган һәм авылда тәгәрәп үскән бала гына шушы телне сеңдереп яза белә бит. Менә без мондагы язучылар бөтенебез бит авылда тәгәрәп үсеп, Аяк табанлашларыбыз белән шушы телне, татарлыкны тойган халык бит без, кулларыбыз, күзләребез белән түгел, табанлашларыбыз белән милләтне тойган халык бит без, шуңа күрә шундый. Ә менә бу шәһәрдә үскән балалар, авылда да урысча әйткән, укыган, ике генә дәрес, алар моны бит, ул мәхрүм булачаклар бу байлыктан. Менә без нәрсә өчен борчылабыз, акча өчен түгел. Шуңа күрә журналларыбыз алга таба дәвам итсен. Марсель, синең шигырьләрең интернетта йөри. Менә син укыган шигырьләр, аны Мәдәни җомга да бастырып чыгарды, Казан утлары да. Мин үзем дә аны бик каты күбәйттем. Фәнил Гыйләҗевның да Безнең коралыбыз, тел. Безнең коралыбыз, әдәбият. Шуңа күрә менә шушы тарихны күтәреп.